i don go joint one of my man carry me go to smoke for the joint we reach there na cripple wey leg no good na him dey advise me say yawe yawe dey come follow us smoke if police come na how you go take run. oh by this life no go impress anybody o if you dey thief know wetin you dey thief somebody go thief goat you no know say na human being wey change to goat wey dey go meeting so as you thief the goat reach house for morning the change the goat change to human being na so you take get roommate o. Oh. E no good anywhere. Who be those people wey dey? Mo no who dey collect phone. Chairman, man- ah, mangrove photography. oh boy. no music anywhere again. As joke no dey, na so music no dey. Gospel artists go sing song, secular artists go carry the same song sing. You don notice? Iben sing song. At the center of it all is you there I see, is you there I see. Naira Marley dem still carry am sing say sweet in the middle you know if you know you know they dey thief anything now and na the devil be confidence you don see where cripple dey dey confident nobody confidence pass cripple people wey no get leg i don go joint one of my man carry me go to smoke for the joint we reach there na cripple wey leg no good na him dey advise me Say Yahweh, Yahweh dey come follow us smoke. If police come, now I go take run. I mean, come dey tell am say, but your leg no good. He say, if you be police, you go carry me. Ma cry, worry the full station. Cripple. They ask one cripple, say, well, what do you want to be when you grow? They say, I want to be a footballer. Person wey leg no good. So if footballer, which wing you wan play? He say, I wan play nine. So you wey wan play nine now, e dey front, how you wan take score if dem cross ball for you? E say na small thing na. Say I go play first half. Dem come say, how dem go cross ball? How you wan take collect the ball? E say if dem cross ball for me for nine, na my right leg wey good, the left leg no good. I go use the right balance, whole person flash am. For one leg wey no good. Dem come na say how you wan take play first? E say na my one leg no good na, I go play first half, second half I go use the leg wey no good play, they go find another person. For my area where I dey stay for Transamadi, na cripple get shoe pass. You go surprise. They go first come price the shoe with a drop. They go dey for the drop. You no go know say leg no good. They go drive come the boutique, see one Air Force for outside. Say how much be the boot- how much be the shoe? You go tell them twelve thousand. They go say you no go sell am three k. You go say no. They go drive go for night, come outside, come thief the leg wey you sample. Come come back come meet you say how e dey be that shoe still dey. You go say dem don thief one leg or you send me the other leg one five. They've moved on. The only difference between we and those people wey dey abroad just one difference they are organized. You don see where robbery dey happen outside the country. The first thing wey dem dey do even as the robbers dey dress dem dey dress dope. You go see dem wear jumpsuit, Michael Myers mask with air force. If they enter the bank the music wey dem dey use dey dope. robbers so the first thing dem dey look out for na cctvs as dem just go dem go first shoot cctv boom boom everybody lie on the fucking ground everybody go lie down dem go go straight to mr bill wey be the accountant open the fucking vote dem dey go straight to the vote go collect wetin dem wan collect most of the time dem no dey even collect cash they will collect documents and coordinate of island and all those things move the catch na to just distract people when they dey drive for road they dey play hip hop dum dum to pack song dear mama dey spray money dey go one guy fit say na so they dey rob abroad na him dey dey rob for here he carry gun come to rob for bank he dey find cctv till police come carry am you no know say for our country dem no get cctv you dey go dey shoot the wrong wire boom na one side bulb wire be that you shoot another one the reason i charge vibrator for the other bank for nigeria bank dey use wire thief fcmb dey collect lies from sterling bank shoot wetin no concern them now you go find out say if they dey comot for the bank even if they dey pursue their robbers the, their place dey well coordinated Where are you? We are at the fourth street. We are approaching the park. Suspect is in a white shirt and a blue jean. Do not shoot. There are citizens. They no go shoot anybody. They know the coordinate because they number the place. Nigeria, eh? If you want pursue thief as police, and I go first suffer, enter another state, and I no go know. Because they take the number our places for our country, they go see number one, yeah, see number two, come see number twenty-two, come see number fourteen, you go front, you come see number nineteen, two hundred and something. Where police dey pursue thief, you fit go jam another motor.